א גוטן טייערע חברים וידידים, אונז האלט מיר בסייעתא דשמיא פרשת כי סוה די תורה הקדושה און די וואכעדיגע פרשה פאנגט אן און זאגט אונז והיה כי סוה אל הארץ אשר השם אלקיך נושא לך נחלו וירשתו וישבתו בה פרשה פון ביכורים, אנהייב פרשת כי סוה האמיר די לעכטיגע פרשה פון ביכורים אז א מענטש קומט און ער איז זוכה, דער אייבערשטער זאגט ווען אונז קומען אן קיין ארץ ישראל, האבן אונז א מצוה פון נעמען אונזער ערשטע פייער איז די שבעת המינים ארויפקומען קיין ירושלים און קומען אין בית המקדש איבערגעבן פארן כהן די ערשטע געצייטיגטע פייערס, און ווי אונז ווייס מיר ביי די מצוה פון ביכורים איז דא א וידוי ביכורים א מענטש דארף ארויסזאגן א גאנצע נוסח, די פסוק זאגט התגדתי היום לה' אלוקיך מען דארף עס ארויסזאגן כבשי על הארץ אשר נשבע ה' להבסני לא ססלני, די איד דערציילט פארן אייבערשטן ער איז זוכה אנצוקומען קיין ארץ ישראל, און דערנאך איז ער ממשיך מיט זיינע שבח והודאות וואס ער ברענגט ארויס אויף אלע גוטס וואס דער אייבערשטער האט אים געטון, באמת גלייך ווען מען לערנט עס שטעלט זיך אפ אן אינטערעסאנטע זאך, אן א פרשה פאנגט זיך אן מיט די נוסח פון כי סבוי, די פרשה הייסט דאך אזוי, און יעצט ווייסט מען גלייך ביי די נוסח שטייט כי בוזי אל הארץ, יעצט פשטות מיינט עס והיו כי סבוי ווען די זיין אין ארץ ישראל, דעמאלס גייט אן די מצוה, דעמאלס האבן מיר די מצוה, פירות ארץ ישראל, אבער פארוואס ביי די נוסח שטייט נאכאמאל אז א מענטש דארף קומען און זאגן איך בין אנגעקומען קיין ארץ ישראל? אוודאי, די גאנצע מצוה איז דאך נאר שייך ווען איך בין אין ארץ ישראל, און וואס דארף ער דאס ארויסזאגן? סאוי א מענטש קומט אן ערגעץ און זאגט איך בין אנגעקומען, נו אוודאי אז דו ביסט דאך דא ביסטו אנגעקומען. וואס איז די נקודה פון דאס ארויסזאגן מיט ווערטער? די שבח והודאה אוודאי דאס פארשטיי מיר. א מענטש דארף ארויסזאגן הודאה צום אייבערשטן, אבער וואס איז די געדאנק פון זאגן כבשי אל הארץ א חלק פון די נוסח? לאמיר זיך פארטיפן בעזר השם נאך מער, אונז ווייסט מיר נישט די המשך פון די פרשה, אבער די גאנצע ענין פון ווי די מעשר איז ווי די מעשר איז מיינט נאך יעדע דריי יאר איז דא א מצוה אז די מענטש דארף אויסרוימען זיין שטוב פון די אלע תרומות ומעשרות פון פירות און תבואה וואס ער האט נאכנישט געגעבן דארף מען עס גיין מעשר'ן און איבערגעבן פארן כהן לוי אדער עני אויך די באשטימטע חיובים וואס די תורה גייט אריין די גאנצע אריכות ווען דאס איז געווען און פונקטליך אלע נקודות, און בשעת מען איז מבאר די תביעה זאגט די פסוק די תרומת המעשרות איז דא א נוסח פון ווי די וואס א איד דארף זאגן, און צווישן צווישן די ווערטער וואס ער זאגט דארט איז בארתי הקודש מן הבית, איך האב מקיים געווען די מצוה, איך האב מבאר געווען קודש מן הבית, און שפעטער שטייט לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי, איך האב נישט עובר געווען אויף די מצוות, איך האב נישט פארגעסן, איך האב געטון אלעס ריכטיג, און ער פירט אויס. שמעתי בקול ה' אלקי, ועשיתי ככל אשר ציוויתני, כ'האב געטון אלעס, כ'האב צוגעהערט צום אייבערשטן, יא, וואס דער אייבערשטער האט אונז מצווה געווען, און ועשיתי ככל אשר ציוויתני, כ'האב געטון אלעס וואס דער אייבערשטער האט מיך מצווה געווען, אז מען טראכט אריין אין די אם ווערטער, פרעגט זיך פון זיך אליין, בפרט ווען אונז ווייסן ווען די ווארט ווידי ביי אונז ברענגט דאך ארויף אזעלכע געפילן און אזעלכע. ביי יעדן איינעם אנדערש, אבער בדרך כלל ברענגט עס ארויף א שווערע געפיל, ווי דו מיינט אז מען גייט זיך מתוודה זיין, דאס מיינט אז מען גייט זאגן וואס פעלט מיר, וואס איך האב נישט, וואס איך טו נישט ריכטיג, וואס איך דארף נאך תשובה טון, בפרט אין די יעצטיגע הייליגע טעג, די ימי הרחמים והסליחות, די ימים נוראים קומען דאך ממש אויף אונז, די ווארט ווידוי מיינט אז מען גייט קלאפן אן שמני על חטא, מען גייט זיך מתוודה זיין, אבער אונז טרעפט מען אין די וואכעדיגע פרשה עפעס אזא גאנצע ענין פון ווידוי, וואס פשטות דאכט זיך מען וועט פרעגן א מענטש, סיסי, ככל אשר ציוויסוני, אונז ווייס מיר אז יעדע מצוה האט מחשבה, נאך טיפערע מחשבות, מושגים, די וועג וויאזוי מען טוט א מצוה האט דאך אזויפיל, על פי חסידות און על פי קבלה און על פי סוד און אלע מיני, א מענטש קען זאגן, רבונו של עולם איך האב נישט פארגעסן, איך האב געטון אלעס וואס דו האסט מיך מצווה, ס'זעט עפעס אויס כמעט ווי א גאווה, אונז וואלט מען געזאגט רבי איד, דו ווייסט, דו ביסט משיג אפילו, סיסי ככל, דו רופסט עפעס אויס, דו האסט אלעס געטון, בארואיג דיך. אבער אונז זעמער קלאר אין די תורה אז די נוסח איז הוסיסי ככל אשר ציוויסוני און נאך מער אונז ווייסט פון די הייליגע שפת אמת און נאך אסאך ספרים הקדושים שטייט אז די מצוה פון ביקירים איז געווען א הכנה צו ראש השנה יא פשוט פשט זעט מען דאך אזוי און די זמן איז אויך אזוי געווען קודם אין די פרשה טרעפט מען עס און אונז ווייסט מען אין זמן אויך ווייל די גאנצע זאך איז דאך אנגעגאנגען פון שביעית ביז סוכות ני אסאך מאל ווארט מען ביז צום לעצטע מינוט איז דאך זייער סאך אויסגעקומען אז אידן זענען ארויף געקומען יעצט האט מען מקיים געווען בעצם די מצוה פון ביקירים. סאו ס'איז סיי אין זמן סיי אין פרשה, נו איז דאך דאס אן הכנה, ווי איז די פרשה פון בקירים א הכנה אויף ראש השנה, און וואס איז שייכות האט די ווידיא מיט די אנדערע ווידיא, האט עס בכלל שייכות, לאמיר זיך בעזר השם פארטיפן און דערהערן, דא ליגט א אוצר אוצר ממש פאר אונזער טעגליכע לעבן בסייעתא דשמיא. נאר א הקדמה אריינצוגיין אינעם שמועס און מקדים זיין מיט א מורא'דיגע מעשה וואס איך האב געהערט פונעם טאטן, א איד האט מיר דערציילט, זהב'לעדיג האט מיר געזאגט אז ער האט א זון וואס איז געבוירן געווארן, און אזוי ווי יעדע קינד איז דאך אייגנארטיג, דער קינד איז געבוירן געווארן מיט אביסל, ווען ס'קומט צו לערנען און לימודים, אביסל ווייניג כשרון, אפשר קען מען זאגן מער ווי אביסל, ס'פעלט אים כשרון, דאס מיינט אז ער מוטשעט זיך, ווען ס'קומט צו לערנען, און ס'קומט צו פאוקעסן, ס'קומט צו ליינען, די אלע מיני זאכן מוטשעט ער זיך זייער שטארק, און ס'איז אייביג געווען א נידון אפשר זאל מען אים אראפלייגן א כיתה, אפשר לייגן א אנדערע מוסד, ס'איז אייביג געווען די שמועס איז פארגעקומען כסדר, און ווי פארשטענדליך אמאל א קינד וואס מוטשעט זיך קומט עס מיט נאך א געוויסע פראבלעמען, מען האט זיך אייביג ארום געמוטשעט. דער טאטע איז א איד וואס האט משקיע געווען גאר אסאך כוחות און געלט אין אין הארעוואניע, זאגט ער עס איז געקומען, עס איז געווען עפעס פאריאר סוף יאר, זאגט ער עס איז געקומען, איך האב געזען למעשה יעדע בחינה איז א. פֿינף און זעכציק, א זיבעציק, די מערסטע, נאך אזויפיל ארבעט מיט יונגעלייט, מיט חברותות, מיט כוחות, אלעס האט זיך געענדיגט ביי ביי א דרײַ און זיבעציק, איך האב געפילט דאס טויג נישט, איך ווייס נישט וואס דא העט זיין, קיצער געמאכט א מיטינג, צוזאמגערופן די מנ די די מחליט געווען באמת וואס א יעדע טאטע וואס געבט זיך אפ טוט, צוזאמגערופן די מנהל, די מלמד, די אינגערמאן וואס לערנט, ער זיין בני בית, א גאנצע מיטינג, מען גייט דן וואס זאל מען טון, וואס איז די ריכטיגע זאך צו טון, און ער קומט אריין און ער זאגט למעשה לייגט מען אריין אזויפיל כוחות און אזויפיל איבריגע כוחות, און למעשה גיב א קוק וואס דא גייט פאר, ער קען נישט, ער האלט נישט מיט און ער ברענגט ארויס, זאגט ער און ער איז געקומען מיט אזא גאנצע, ער האט געהאט אביסל טענות אויך, עס איז געווען. דארט איז געזיצן די אינגערמאן וואס לערנט פריוואט מיט זיין זון און ער זאגט אים. כ'הער, ער האט אים געלאזט אויסרעדן, ער רעדט און ער דערציילט און ער זאגט אים די ווייטאג און נאך אזויפיל געלט און א. בקיצור ער זאגט אים די גאנצע זאך, ס'ליגט אים אויפן הארץ, און ענדיגט זאגט ער אים, קען דיך עפעס ווייזן? זאגט ער זיכער, און ער נעמט ארויס פון טאש א צוקנייטשטע פעיפער, ער קנייטשט עס אויף, ער מאכט אזוי גראד, און ער ווייזט אים און זאגט אים, דאס איז די ערשטע בחינה פון די יאר, די יאר די ערשטע בחינה איז די צעטל וואס איך האב דא. עס קענען די שוין פארגעסן באט איך וויל דיר זאגן וואס דא שטייט. און ער ווייזט אים די בחינה זעט ער כמעט יעדע שאלה איז אויסגעלאזט און די מארק די מלמד האט שוין צוגעלייגט אביסל איבריג די מארק איז א זיבן און דרײַסיק. דיין זון האט באקומען אנהייב יאר א זיבן און דרײַסיק זאגט ער אים זיבן און דרײַסיק ביז דרײַ און זיבעציק, די שפרינג איז זעקס און דרײַסיק, ווער ס'קען רעכענען ווייסט, יא, זעקס און דרײַסיק, פון דרײַ און זיבעציק ביז א הונדרעט איז זיבן און צוואַנציק, דו קענסט יעצט בוחר זיין וואס דו ווילסט זען, אויב ווילסטו זען די חלק אז ער איז געשטיגן מיט זעקס און דרײַסיק נקודות אויף ארויף, ער האט נאך זיבן און צוואַנציק צו גיין, און פונקט ווי ער איז געוואקסן די זעקס און דרײַסיק וועט ער נאך וואקסן די זיבן און צוואַנציק, איז לעכטיג, האמער ממש א לעכטיג, אונז האמער שוין א מהלך, די מהלך פארט, ס'ארבעט, קוק די פיירות! אבער אויב די פלאן איז צו קוקן יעצט אז ס'פעלט נאך זיבן און צוואַנציק, דעמאלס וויל איך דיך באמת זאגן מיט מיין גאנצע הארץ, איך זאג דיר די אמת, אז דו פארשטייסט נישט אז ס'איז א נסיעה, ס'נעמט צייט, און געדענק ווי מ'האט אנגעהויבן, און דער דער איד זאגט מיר, ס'איז הפלא ופלא, איך בין אנגעקומען דארט מיט א מיט א גאנצע דרשה צו זאגן, מיט א מהלך, איך האב געהאט עפעס א אנדערע, מיין רעבעצין האט געהאט עפעס א שטיקל, און פלוצלינג די גאנצע לופט איז ארויס פון די רעדער, עפעס זאגט ער, וואס זאגט ער? ער זאגט נישט אז מ'דארף נאך גיין פון זיבן און פון דרײַ און זיבעציק ביז א הונדרעט, אוודאי דארף מען נאך גיין פון דרײַ און זיבעציק ביז א הונדרעט, אבער ער זאגט אז ס'האט זיך גערוקט מיט זעקס און דרײַסיק, מען האט אנגעהויבן דא מיט א זיבן און דרײַסיק און מען האלט יעצט ביי דרײַ און זיבעציק, שבח והודאה פארן אייבערשטן, ס'איז געוואלדיג, זאכן רוקן זיך, אבער דא בדרך כלל קומט אריין דער יצר. דער יצה ר האט אייביג, אייביג, ליב, ממש, דאס איז זיין מהלך, ס'איז איינע פון זיינע געשמאקע מהלכים, פאר דעם, אין זיין וועלט האט ער דאס ליב, צו אייביג ווייזן פארן מענטש וואס פעלט, וואו ביסטו נאך נישט גוט, ער ווייזט עס אויף זיך, ער ווייזט עס אויף אונזערע קינדערלעך, ער ווייזט עס אויף די חברים, ער ווייזט עס אויף יענער אין בית מדרש, וואו איז ער נאך נישט גוט, וואס פעלט אים נאך. און אמאל פארגעסט מען אונז צו באמערקן די געוואלדיגע הצלחות און די וואקסן וואס איז שוין דא, און דאס איז ממש, אונז האמיר לעצטע וואך גערעדט, עמלק, פרשת כי סוף קומט גלייך נאך די פרשה פון עמלק, לעצטע סוף פרשה, און די סוף גייט דאך צוזאמען מיט די אנהייב, לעצטע וואך פרשה, סוף פרשה האמיר געלערנט פון עמלק, אונז האמיר געשמועסט די הייליגע שפת אמת זאגט, עמלק קומט, ער וויל קאלט מאכן די איד, דער לשון איז, להפיל קרירות באיש ישראל. ליס מיטפע בטבע במקרה וויל אריינלייגן א קאלטקייט. וואס איז קאלטקייט? אסאך וועגן, לעצט וואך האט מען געשמועסט איין נקודה, די וואך שמועסט מען פון די וועכע נקודה, די נקודה וויאזוי מאכט ער קאלט, ער זאגט פאר א מענטש, קוק ווי דו האלטסט נאך, נאך אלע כוחות האלט איך ביי א זיבן און דריי און זיבעציג, כ'מיין ווען וועט דער קינד קומען צו זיין אזוי ווי יעדער, וואס הייסט יעדער? ווי קומט עס אריין? די קינד וואקסט! ער וואקסט! זאג אים אז ער וואקסט! מאך אים שפירן אז ער וואקסט! דאס איז די גאנצע עבודה! יעצט אמאל אז מען זעט ממש א קינד וואקסט נישט, ער מוטשעט זיך, עס קומט אים אן שווער, די קינד שיינט אוועק, ער איז פרייליך מיט א דרײַ און זיבעציק, ווילאנג ער ווייסט אז יעדער ארום אים זאגט אים און געבט אים די געפיל אז ס'איז גוט. האסט אנגעהויבן דעם יאר מיט א זיבן און דרײַסיק, די נומבערס האבן זיך ממש געדאפלט, פארטוישט פון זיבן און דרײַסיק ביז א דרײַ און זיבעציק, הערליך! וואס קען זיין שענער פון דעם? אבער דער יצר וויל ממש דאס נישט. און צו נוצט מען א משל פון א קינד, לאמיר קוקן אויף זיך אליינס ווי ווייט דאס איז, דער יצר וויל אויסלעשן די געפיל פון א אידישע טאטע און מאמע, ער וויל אויסלעשן די געפיל פון יעדע מענטש, ער וויל אוועקנעמען די ישוב הדעת, איינע פון די וועגן וויאזוי ער פירט די מלחמה, דער עמלק ממש, איז ער זאגט פאר א מענטש, דו רוקסט דיך גארנישט, ביסט נאך ווייט, דו וועסט קיינמאל נישט אנקומען, האסט אלע יארן געהאט די קבלה, קומסט אן יעצט צו די ימי אלול מיט די זעלבע זאך, און פארדעם דער מענטש אמאל האט אזוי מורא פון די קומענדיגע טעג, ווייל טאקע ער וויל נישט באגעגענען די געפילן, קוק איך האלט נאך ביי די זעלבע פלאץ, איך טו נאך די זעלבע זאך. אז מען רעדט פון חינוך, פון אזא מעשה, לאמיר דערציילן נאך א מעשה, עס קומט מיר א מחשבה, עס האט מיר דערציילט א א מחנך, ס'איז א שיינע מעשה, עס איז דא אזעלכע געבענטשטע אידן וואס טוען אזויפיל פאר אונזערע קינדערלעך, א הפלא'דיגע מעשה האט ער מיר דערציילט, ער זאגט אז ער האט א תלמיד, וואס דער תלמיד ליידט זייער שטארק אויף א געוויסע, נישט צו קען מען עס רופן. אין די ענגלישע שפראך א סאושעל ענקזייעטי, אבער אין פשוט פשט וואס ס'מיינט איז אז ער ער ער ווען ס'איז ווען ס'איז א ציבור פון מענטשן ער שעמט זיך ער ער קען אמאל רויט ווערן ס'קומט אים אן שווער ווען ס'איז אסאך מענטשן קוקן אויף אים אויף איין מאל. מ'קען אריינגיין וואס די נקודה דערפון איז אבער על כל פנים זאגט ער ס'איז געווען די ישיבה האט געהאט א פארהער אזא גרויסע פארהער און פארשטייט זיך פאר א מענטש וואס מוטשעט זיך מיט דעם, קומט עס אן זייער זייער שווער. סאו ביי די פריערדיגע פארהערס פלעגט ער טאקע ממש, די פארהער האט אים געפרעגט, די פאקט אז יעדער דרייט זיך ארום און קוקט אויף אים האט אים געמאכט אסאך מאל נישט קענען ענטפערן בשעת ווען ער האט גאר גוט געקענט דעם מגידשי מיט זיין געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט האט עס געוואוסט און האט זיך אמת'דיג אפגעגעבן מיט אים און ער האט גערעדט מיט אים פאר דעם און מוחין געווען און געמאכט זיכער אז ער געוויסע עצות וואס ער קען טון און געברענגט א עקסטערע קלארקייט אין זיין לערנען ער זאל זיך נישט דערשרעקן און יא קענען ענטפערן. למעשה איז געקומען צום פארהער, די ערשטע פאר שאלות האט דער בחור געענטפערט ממש געגאסן. אינמיטן האט דער פארהערער געפרעגט עפעס א עפעס א אביסל א שווערערע שאלה און ס די עולם האט עפעס געקוקט און געשמייכלט. עס איז געשען עפעס א קלייניקייט און ער האט זיך פארלוירן און ער איז געווארן בלענק. ס'איז א נארמאלע זאך, ס'קען געשען, יעדער האט זיך זייערע נקודות וואס מ'דארף דורכארבעטן, דאס איז געשען ביי אים. שוין, למעשה. דער פארהערער האט פארשטאנען גלייך געגאנגען צום נעקסטן, שפעטער נאך אפאר מינוט איז ער צוריק געקומען מיט א שאלה, און דער בחור האט זייער פיין געענטפערט, זיך צוזאם גענומען אלע כוחות און געענטפערט. צו האלט מיט די מגיד שיעור א אינטערעסאנטע זאך אז די מינוט וואס די פארהער האט זיך געענדיגט האט ער אוודאי געזען געהאט וואס אזא געטריישאפט פון א איד צוצוגיין צו אים, און ער האט געהאט אזא וואק צו, און ער פרעגט אים נו זאג מיר ווי איז ער געווען, האסט א כ'מיין ס'איז א הפלא ופלא ווי גוט די האסט געקענט, און דער בחור געט אזא קוק אראפ און זאגט יא יא מגיד שיעור, קיצור איך בין געווארן ווייל דאס איז דאך ממש א עמלק, א עמלק וועט אייביג כאפן די איין מינוט וואס דו ביסט געווארן אביסל פארלוירן, זאגט אים מגיד שיעור הער זיך צו, דאס איז אין דיינע הענט צו דו ווילסט בוחר זיין די איין מינוט, איך וויל דיר זאגן אז ס'איז געווען די שענסטע פארהער וואס איך האב אמאל געזען אין מיין לעבן, און דער בחור קוקט אים אן אזוי ווי מגיד שיעור וויל מיר געבן חיזוק, וואס איז די טענה, איך וויל דיר נישט געבן קיין חיזוק, זאגט ער, אויב דו דערמאנסט זיך צוריק ס'פ, קודם, די זאך וואס איז געשען פלעגט דאך געשען גלייך לכתחלה, איינס. צווייטנס, אפגערעדט אז אנהייב האסטו אזוי שיין געענטפערט, איז געשען דא אבער א אינטערעסאנטע זאך, כאטש דו ביסט געווארן פארלוירן און דערשראקן, האסט דיך אבער צוזאמגענומען אז שפעטער ווען די פארהער איז צוריקגעקומען צו דיך האסטו נאכאמאל געענטפערט מיט א רואיגקייט. סאו כ'וויל זאלסט וויסן, אויב אונז גיימיר נישט יעצט מצליח זיין צו באמערקן די גוטע נקודות ווי דו וואקסט, די תיקון השלם קען נישט קומען אויב מען באמערקט נישט די קליינע נקודות. אויב מען קען יעצט נישט באמערקן קוק אן, אמאל איז געווען די גאנצע פארהער פארלוירן, יעצט איז געווען נאר איין מינוט אין די פארהער, אויב אונז קען מען דאס נישט באמערקן, איז דא א גרויסע סכנה אז דער יצר וועט ערגעץ ווי צוריק ברענגען אז די גאנצע זאך זאל ווערן פארלוירן און דערשראקן. פארוואס? ווייל עמלק וויל דאס. עמלק וויל אייביג קומען צום מענטש און זאגן, העהעהע, דו מיינסט דו רוקסט דיך? דו מיינסט עפעס איז געווען בעסער? קוק, די איין מינוט איז דורכגעפאלן. ער קען עס טון מיט טאטעס און מאמעס. אמאל א טאטע ארבעט אויף זיך נישט צו ווערן פארלוירן, נישט צו ווערן אין כעס, נישט צו זאגן די נישט ריכטיגע זאך. ערגעץ ווי גיבט א קינד ארויס עפעס, ער האלט זיך איין צוואַנציק מאל! ערגעץ ווי גיבט א קינד ארויס איין שלעכט ווארט און אמאל איז עס, העהעהע, דו האסט געמיינט דו טוישסט דיך, ביסט דער זעלבער בחור! דאס וויל ער, און וואס פילט דער מענטש? די הרגשה איז כמעט טאקע די זעלבע, הראיה איך האב געזאגט די זעלבע אויסדרוק, אבער לאמיר עכט געבן א בליק וויפיל מאל פלעגט דאס געשען, אמאל האסטו אפילו נישט באמערקט ווען דו זאגסט דאס, ברוך השם דו באמערקסט שוין, ברוך השם אז דו ארבעטסט שוין, ברוך השם ביסט דיך שוין מתגבר צענדליגע אויב נישט הונדרעטע מאל. דו האסט געכאפט איין טאהסל, אז ס'איז געשענט נאך, דאס מיינט אז דו וואקסט נישט? דאס מיינט אז דו רוקסט זיך נישט? און אונז האבן שוין גערעדט פון דעם, כ'וועל פארציילן נאר א מעשה, וואס דאכט זיך אונז האבן שוין דערציילט, וואס אזוי כדאי צו דערציילן, א אינגערמאן האט מיר אמאל געזאגט אז ער ארבעט אויף זיך שטארק, און ער זאגט מיר אז איך זעה נישט קיין טויש, גארנישט רוקט זיך נישט, איך, אינמיטן שמועס זאגט ער, איך דערווייז, פאר יאר אזא צייט האב איך געשריבן אויף א צעטל געוויסע קבלות וואס איך וויל דורכארבעטן, קיין זאך האב איך מיך נישט גערוקט. שוין, זאג איך אים, כ'הער, כ'קען זען דעם צעטל, ביסט ביסט באקוועם? כ'וואלט עס געוואלט זען. זאגט ער, זיכער קען איך דיר ווייזן! קומט שוין, ער גייט מיט אזא זיכערקייט און ער גייט מיר עס ווייזן, און ער געבט עס אזא מאך אויף, נאך וואס ער מאכט עס אויף זאגט מען, נו, לאמיר ליינען צוזאמען, אפשר ליינסטו עס פאר? און בשעת ער ליינט זאגט ער, יוי, יעדע זאך וואס שטייט דא האב איך שוין, כ'קען עס נישט דערגיין. איך פרעג נאך וויאזוי קען זיין? עס הייסט דו האסט דיך געטוישט אינגאנצן? ביסט א נייער מענטש! יעדע זאך וואס דו האסט דארט געשריבן ביסטו שוין ווייט אוועק פון יענעם פלאץ! און וויאזוי וואס האסטו געמיינט? וואס הייסט דו ביסט דאך א קלוגער מענטש ביסט געקומען מיט אזא זיכערקייט ווייזן און דער תירוץ איז דער יצר מאכט אסאך מאל אז די געפיל איז די געפילן פון א מענטש זענען מרגיש אמאל ער קומט און ער מאכט אים שפירן כאילו ער איז נאך די זעלבע. און אמאל כאפט ער נאך א זאך וואס א מענטש איז נאכנישט ביי זיין שלימות, און ער גיבט אים א זאג, זעהסט, דו מוטשעסט דאך די זעלבע מענטש. אזוי ווי אונז האבן פריער גערעדט פון כעס, פון אידשי, אמאל א מענטש מוטשעט זיך מיט דאווענען, ער האט געוואלט מער דאווענען מיט כוונה, ווען דו וועסט עכט מעיין זיין וועסטו זעהן ווייזט וויפיל בעסער די דאווענען איז, ניין ס'איז נאכנישט מיט די כוונה וואס דו האסט געוואלט, אבער לאז נישט די יצה דיך ברענגען די הרגשה אז כאילו איך בין אויף די זעלבע פלאץ, ביסט נישט! זיי מיר א אידיש קינד, א אידיש קינד וואס וויל ארבעטן, וואקס שוין פון דעם וועלטן ממש, און ווען אונז הער מיר דאס און מיר זעהן דאס איז די אשר קרך בדרך, אמאל א קינד בשעת א מענטש קומט ער פאנגט זיך אן מאכן א חשבון הנפש, אפילו אויף יענעם וועג, בשעת א מענטש וואקסט, ער רוקט זיך, קומט ער א גאנצע צייט אריין אינמיטן יענע נסיעה, ער זאגט, העהעהע, ווער מיינסטו דו ביסט, ווי רוקסטיך, וואס רוקסטיך, די זעלבע זאך, דו טוסט די זעלבע, דו בעטסט די זעלבע. דאס אויך נאר א חלק פון די, ער מאכט אים חוזק, ער מאכט לצנות, און דער מענטש ער פאלט באמת, ער טראכט באמת אזוי, ער קוקט זיך באמת אן פאר עפעס א, ער כאפט נישט אז ער איז דערהויבן, ער איז הייליג, ער איז לעכטיג, אמאל אמאל קומט מען ארויס בסייעתא דשמיא צו פארברענגען מיט אידן וואס גייען דורך ביטערע שווערע נסיונות כ'האב ממש א זכי', און בשעת זיי טוען מסירות נפש וואס מען קען אפילו נישט משיג זיין, באמת, אידן וואס מוטשענען זיך מיט קינדערלעך און געזונט און אין נחת, אבער דער עמלק קומט אייביג, אפשר טו איך נישט גענוג, און אפשר נאך אביסל, יעצט אוודאי דא אן עבודה פון א מענטש אייביג צו טראכטן ווי קען איך טון עפעס מער, צדיקים האבן געזאגט דאכט זיך אז. ט, דרײַ און צוואַנציק שעה א טאג און נאך פֿופֿציק מינוט דארף מען זיין פול מיט התחזקות, צען מינוט א טאג דארף מען מאכן די חשבון אפשר דארף איך טון מער, פיין, אבער די איבריגע חלק פונעם טאג זיי שטאלץ מיט דיך, ווייס ווער דו ביסט, ביסט קודש קדשים, דאס איז יעדע איד, יעדע אידישע טאטע און מאמע וואס וויל, וואס זוכט, וואס הערט אויס תורה, וואס זוכט נאך מער, עפעס א, נאך עפעס א שיעור, נאך עפעס א דבר טוב, נאך עפעס א גוטע קבלה, נאך עפעס א ביסל יראת שמים, נאך עפעס א גוטע מאמר, נאך עפעס א גוטע עפעס, אויב דו זוכסט דאס, וואקסטו! פאקט! קוק אמת'דיג צוריק, מאך א אמת'ע חשבון אויף א יאר צוריק, אויף צוויי יאר צוריק, אויף דריי יאר צוריק, פלעגסטו זען ביסט נישט אן א, ביסט א אנדערע מענטש, ביסט ממש משנה הבריות. אבער דער יצה וויל דאס זאלסטו נישט באמערקן. ניין באמערק ביז די זעלבע מענטש, יא קען זיין האסט דיך אביסל איך ווייס אביסל קלארער, יא איך פלעג אמאל ווערן אויפגערעגט היינט בין איך שוין נישט אזוי אויפגערעגט, איך פלעג אמאל פלאצן צענדליגע מאל א יעדע פופצן מינוט, היינט געשענט עס איך מיין דאס איז דאס הייסט נישט גרויסע זאכן, אה עכטע טויש הייסט עכטע טויש, איך פלעג אמאל גארנישט לערנען היינט לערן איך יא איך לערן אביסל עמוד איך ווייס. א שעה א טאג, דאס וויל א מלאך, ווייל מיט דעם זאגט ער דאך א א א א א און ממילא הערט דאס אויך אויף צו טון. אבער ווען א מענטש פאנגט אן באמת צו אנערקענען, יא איך רעג זיך, ניין איך בין נאכנישט ווי איך וויל זיין, איך האב גרויסע שאיפות, איך האב גרויסע רצונות, איך האב גרויסע פלענער און חלומות צו וואקסן ברוחניות ובגשמיות, אבער איך בין דא. כ'בין דא, כ'האב זיך גערוקט, כ'וואקס. און די אמת איז, אין אזוי סאך פון די ספרים הקדושים שטייט דאך די נושא באריכות גדול, סיי פון די חסידישע רביס, סיי פון די בעל המוסר, אז דאס איז איינס פון די שטערקסטע וועגן וויאזוי עמלק און די יצה וויל צוברעכן א מענטש. ער וויל אוועקנעמען דיינע גוטע נקודות טובות, באמערק עס נישט, זע עס נישט, פיל עס נישט, לעב עס נישט, נישט דו, נישט דיין בני בית, נישט דיינע קינדער, באמערק עס נישט! און ווען מען באמערקט עס נישט אויף זיך, באמערקט מען עס נישט אויף די מענטשן ארום אונז. און ווען מען באמערקט עס נישט אויף די מענטשן ארום אונז, וואס געשעהן צום סוף? ממילא איז גארנישט דא. אבער ווען א מענטש פאנגט אן באמערקן, ער ער זאגט פאר זיין חבר, ווייסט איך באמערק אויף דיר א טויש. ניין א. און מיר זעהן אונז האמיר אזא שווערע זאך אז דאס צו הערן, אזוי וואו? ניין זאג מיר! ניין ניין ניין, איך באמערק אויף דיר א טויש, ביסט א נייע מענטש, איך געדענק דיך פון א יאר צוריק, איך געדענק דיך פון זעקס חדשים צוריק, איך געדענק דיך פון פאר די זומער, איך געדענק דיך פון נאך, איך זעה דיך נאך די, איך זעה דו וואקסט! וואס טוסטו? וואו דרייסטו דיך? אין וועלכע חדר? וועלכע לימוד לערנסטו? וועלכע ספר? איך וויל זיך באקענען מיט דיר! האט נישט קיין אהנונג וואס די פאר ווערטער קען ברענגען ווייל דאס פלוצלינג קען ברענגען די מענטש צו זיך אליין צו אנערקענען אוה וואה כ'בין טאקע אויף א נייע פלאץ. יעצט לאמיר זיין אמת'דיג, לאמיר באמת זיין אמת'דיג ס'קומט דאך די זמן פון חשבון הנפש, טייערע אידן חברים ברידער און שוועסטער, מ'מאכט זיך צו די אויגן יעדער פון אונז וויפיל טויזענטע טויזענטע אויב נישט הונדרעטע טויזענטע, הייליגע לעכטיגע גוטע מחשבות האבן אונז געהאט פון פאר יאר על ביז די יעצטיגע זמן, וויפיל הונדרעטע קבלות טובות, וויפיל טויזענטער שמירת עינים'ס און שמירת המחשבות און געפילן פון חרטה, געפילן פון תשובה, מצוות און מעשים טובים, צדקה וחסד, התגברות'ן האט יעדער פון אונז געהאט, יעדער! וויפיל? וויפיל? מיט אן אמת! וויפיל מאל האט מען געזאגט, אקעי, כ'גיי דאס מער נישט טון, כ'גיי זיך איינהאלטן, כ'גיי זאגן אנטשולדיגט, כ'גיי איבערבעטן, כ'גיי מוחל זיין, כ'גיי לאזן גיין, אלע מיני מחשבות. אבער דער יצר מאכט פון דעם אלעס גארנישט. געדענק נאר די גרויסע, געדענק נאר די גרויסע געשעענישן ווי דו ביסט דורכגעפאלן. לאמיר רעדן פון דעם. דאס זאל זיין די פריאריטי פון די שמועס. יעצט אזוי האבן מיר גערעדט. אוודאי איז דא עבודה אייביג צו זען וואו איך דארף נאך ארבעטן. ס'איז דא א גאנצע עבודה פון דעם. אבער די גאנצע עבודה זאל ווערן נאר יענץ, דאס א דאס איז ממש א מאלייק. נישט נאר דעם, ער איז אזוי געלונגען דער יצה ר האט דאך אויף אלעס, ער קען קומען זאגן פאר א מענטש וואס הייסט, די שמועס וואס אונז רעד מיר יעצט, צו זאגן אז איך האב מיך גערוקט, און זאגן אז איך בין א אנדערע מענטש, ממש גאווה. שטייט אין אלע ספרים הקדושים אז א מענטש וואס האלט זיך קליין אויף די מין וועג, נע איך בין נאך גארנישט, דאס הייסט ענווה פסילה, ויגבה לבו בדרכי השם, ס'דא א עבודה פון יא האלט איך גרויס אין מיין וואקסן, יא איך האלט זיך גרויס, ווייל איך וואקס נישט, די גאנצע וואקסן איז דאך דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער העלפט מיך, אלא הקדוש ברוך הוא עוזרי אינו יכול לו, אבער איך באמערק טאטע אז דו העלפסט מיך וואקסן, איך באמערק! ס'איז קליינע נקודה'לעך, יא, ס'איז סאטעל טשעינדזש, ס'איז נישט קיין גרויסע ריזיגע זאכן געשען, באט איך באמערק ווי נישט ווי, מיין בליק אויף די וועלט איז אנדערש, מיין בליק אויף וואס וויכטיג מיינט איז אנדערש, מיין בליק וואס חינוך מיינט איז אנדערש, מיין בליק אויף מיינע קינדער, זאכן רוקן זיך, בסייעתא דשמיא, איך כאפ דאס אן, איך האלט עס טייער און חשוב, און איך בין שטאלץ דערפון, א רוחניות'דיגע שטאלצקייט, א קדושה'דיגע שטאלצקייט, דאס איז פון וואס עמלק ציטערט, און אז איר הערט מיר דאס, וויל נאר געבן א באמערק, א הפלא'דיגע חידוש אין די גמרא מסכת עבודה זרה דף יט ח, ממש להפלא, די גמרא זאגט אין מסכת עבודה זרה, תנא רבנן, די גמרא דערציילט א מעשה אז ווען רבי יוסי בן קיסמא איז קראנק געווארן הלך רבי חנינא בן תרדיון אל מבקרו, רבי חנינא בן תרדיון איז אריינגעקומען אים מבקר חולה זיין, אמר לו, זאגט אים רבי יוסי, מ'קען זיך נישט פארשטעלן, מ'רעדט פון די הייליגע קדושים, ער קומט ער איז קראנק און ער קומט אים מבקר חולה זיין, וואס האט זיך אפגעטון, אמר לו, זאגט רבי יוסי פאר רבי חנינא, חנינא אחי, סתם א, סתם דאס אליין, חנינא מיין ברודער, די שפראך פון אונזערע הייליגע רעבעס, חנינא אחי, אי אתה יודע שאימא זי מן השמים המליכיהו, בקיצור ער זאגט אים, דו ווייסט דען נישט אז די רוימען האבן חרוב געמאכט די בית המקדש, און זיי האבן פארברענט דעם היכל, אין אנדערע ווערטער, מען זעט עפעס פון הימל, האבן זיי עפעס א כח יעצט. און למעשה, איך הער אויף דיך, און צום זשאר גיין די גאנצע נוסח אינעווייניג, ואני שמעתי אליך, איך הער אויף דיך אז דו ביסט עוסק בתורה ברבים, דו נעמסט צוזאם דעם עולם, דו לערנסט מיט זיי, דו האסט א ספר תורה, דו, דו, ס'גייט אן תורה מיט א פעסטקייט, איך, איך ווארן דיך, די חברה האבן עפעס א געוויסע הצלחה יעצט, און זיי וועלן געוואר ווערן, זיי וועלן דיך ממש, ומלא, אין אנדערע ווערטער, דו שטעלסט דיך איין אין א לעבן, זיי וועלן דיך הרג'נען, ומלא האט רבי חנינא געזאגט פאר רבי יוסי, מן השמים ירחמי, ירחמי, פון הימל האט מען אויף מיר רחמנות האבן, אין אנדערע ווערטער, איך פארלאז זיך אויף די רחמי השם מ'עט מיך היטן, און אנדער וועט איך בין מרביץ תורה מיט א מסירות נפש. און רבי יוסי האט אים צוריק געזאגט, איך זאג דיך דברים של טעם, שפעטער האט אים געזאגט אז אז חלילה ס'קען קומען אויף דיר א סכנה, מ'זעט עפעס, ס'איז געווען דארט צו מ'מעג זיך מוסר נפש זיין צו מ'זאל נישט, זיי האבן געהאט א. א שמועס, דאס איז געווען דער שמועס צווישן ר' יוסי בן קיסמא מיט ר' חנינא בן תרדיון, פארציילט די גמרא ווייטער אמר לוי, האט ר' יוסי געזאגט, נאך פארדעם, אנטשולדיגט, אמר לוי, האט ר' חנינא געזאגט פאר ר' יוסי, רבי, מה אני לחיי עולם הבא, ער פרעגט אים פלוצלינג צי האב איך א חלק אין עולם הבא, אמר לוי, זאג מיר עפעס א כלי מעשה, דו האסט עפעס א גוטע מעשה, דו האסט אמאל געטון עפעס א מצוה, עפעס דערצייל מיר עפעס א מצוה. דערציילט ער אים, אמר לו, זאגט רבי חנינא, מעות של פירים נתחלפו לי במעות של צדקה, איך האב אמאל געהאט פירים געלט, וואס איז געווען אויסגעמישט מיט צדקה געלט, די צוויי האבן זיך פארמישט, און ער האט געגעבן די גאנצע זאך פאר צדקה, און שפעטער אפילו ווען ער האט געוואר געווארן אז א חלק פון די געלט איז זיינס, האט ער עס נישט צוריק געבעטן, ער האט עס געלאזט פאר צדקה, אזוי פארציילט ער דארט, דערציילט די גמרא, די גמרא פירט אויס, אמר לו אם כן, האט רבי יוסי געזאגט פאר רבי חנינא, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי, אין אנדערע ווערטער, הלוואי זאל איך זוכה זיין צו זיין לעבן דיר בעולם הבא, אין אנדערע ווערטער, דיין גורל און דיין חלק איז אזוי גרויס און אזוי טייער און אזוי הייליג און אזוי לעכטיג. ווען מ'לערנט די גמרא, קנייטשן זיך די, די שטערן קנייטשט זיך פון זיך אליין. רבי יוסי האט א שמועס מיט רבי חנינא בן תרדיון. די שמועס איז, וואס זאגט ער אים? ער זאגט אים אז דו ביסט דיך מוסר נפש פאר תורה און איך ווארן דיך, מען דארף אכטונג געבן, ס'איז אפילו די מסירות נפש איז צופיל, און ער זאגט אים צוריק, פון הימל האט מען האט מען רחמנות האבן, איך גיי מיט מסירות נפש, איך נעם צאם אידן צו תורה, איך האב א ספר תורה מיט מיר, די גאנצע ווי די גמרא לייגט אראפ, מיט מסירות נפש. עפעס א מינוט שפעטער פרעגט ער אים, איך בין זוכה צו עולם הבא?

אוודאי האסטו א חלק אין עולם הבא, וואס איז בכלל די שאלה? און וואס פרעגט ער אים טאקע? אוי ליגט דא א ליכטיגקייט אין די גמרא, א מתנה, אונזערע הייליגע תנאים און אמוראים האבן אונז יעדע מינוט געגעבן מתנות, יעדע מאמר חזל, ער טרעפט אים, און זיי האבן א שמועס דארט וועגן זיך מוסר נפש זיין פאר תורה, וועגן זיין גרייט צו ווערן פארברענט. על קידוש השם, אבער איך וועל נישט אפשטעלן לימוד התורה. נו, דאך אבער דא א גרויסע חשש סכנה פאר די תלמידים וואס שטייען ארום צו טראכטן, ווייסט ווען מען איז זוכה צו דעם? ווייסט ווען מען איז זוכה צו אזא, צו עולם הבא? מען איז זוכה צו עולם הבא ווען מען האט די מדריגה פון, פון, פון, פון זיך מוסר נפש זיין פאר תורה און זיין גרייט צו ווערן פארברענט. אבער א פשוט'ע מענטש, אונז אלע, וואס האמיר שייכות אפילו מיט דעם? ווער זעמער אונז? קומט די הייליגע רבי חנינא נאך די שמועס און ער זאגט רבי רבי יוסי כ'האב א שייכות אין עולם הבא, אין אנדערע ווערטער ס'פאנגט זיך אן ביי יענע מדריגה וואס אונז רעד מיר יעצט און די תלמידים האלטן מיט די שמועס, אדער ס'פאנגט זיך אן כ'בין זוכה צו עולם הבא שוין סאך פארדעם, ער זאגט אים גיב מיר עפעס א מעשה'לע, און אויף דעם פארציילט ער אים עפעס א מעשה מיט אפאר פרוטות און צדקה וואס האט זיך אויסגעמישט און איך האב נישט צוריק גענומען די געלט, זאגט ער, דו האסט די מעשה? מחלקך הוא יהיה חלקי, אין אנדערע ווערטער, די, מורא'דיג! דו ביסט זוכה צו עולם הבא און איך וויל האבן א שייכות מיט דיין חלק פאר די קלענסטע זאך! אוודאי די גרויסע זאכן ברענגען דיך עולם הבא, דאס דארף מען נישט זאגן פאר קיינעם, אבער אפילו פון די קליינע מעשה'לע וואס דו האסט געהאט אפאר פרוטות וואס האט זיך אויסגעמישט און דו האסט עס נישט צוריק געבעטן האסט עס געלאזט די עני זאל עס האלטן, דארט ליגט שוין עולם הבא פאר יעדע איד! כל ישראל יש להם חלק מיט דעם פאנגט מען אן אבות און דאס וויל ר' חנינא זאגן פאר די תלמידים זאלן הערן אלע וואס זענען דארט געווען ביי דעם באזוך הערטס גוט ווי פאנגט זיך אן עולם הבא אויף וואס בויט א איד א איד בויט אויף קלייניקייטן אויף יעדע דבר טוב אפאר פרוטה'לעך לצדקה דארט איז מען קונה עולם הבא, און אוודאי ס'איז די אנהייב, די שאיפה איז צו גיין ביז מסירות נפש ממש, אבער לאז נישט די יצר דיך פארדרייען א קאפ אז ס'פאנגט זיך אן ביי מסירות נפש און אויב האסטו נישט יענע מדריגה, אה, לאז אפ, דו ביסט נישט פון די חברה, דו קענסט גיין פארן די אנדערע זייט, דו ביסט נישט, דו האסט קיין שייכות מיט די חברה. ס'איז נישט אמת, ס'איז באמת נישט אמת, און אמאל בשעת'ן רעדט מען עס קען איינער שפירן. אפילו ביי זיך אליין קען מען טרעפן די מחשבה אזוי, דאס איז ווערטער פון חיזוק, דאס איז גאנץ גוט, חיזוק, יא אבער, אבער, אבער, און אזוי לאזט ער נישט במנוחה טאטעס און מאמעס און ברודערנישן, ער לאזט אונז נישט במנוחה, ס'איז די פאקט! די פאקט פון א איד איז אז ער איז קודש קדשים! די פאקט איז אז יעדע אידישע מאמע. אויב זי זאל צוריקוקן אויף איר פשוט'ע, עס רופט זיך פשוט, וואס זי האט אריינגעלייגט אין איר אייגענע ד' אמות, פון פאריאר אלול ביז יעצט, וויפיל מסירות נפש, כוחות, קדושה, מיט טהרה, מיט הארציגקייט, מיט נשמה, פיזיש, גייסטיש, טעג און נעכט, און שעות, און הארעוואניע, טויזענטע אויב נישט הונדרעטע טויזענטע פעולות טובות טוט יעדע מאמע יעדע סקונדע, ווי קען זיין אזא מציאות אז ס'איז נאך דא בשעת די גאנצע זאך איין אידישע מאמע וואס זאל שפירן אז זי טוט נישט גענוג? איך בין נאך ווייט פון ווי איך דארף זיין, דאס איז דאך ממש א מלעג! ממש פשוט פשט! יעצט צו אונז האמער נאך נאך השתדלות וואס מען קען טוהן, נאך וואקסן מיט שמחה און מיט פרייליכקייט און מיט א ארויסקוק, זיכער יעדער פון אונז, צו מען קען זיך נאך מער פארבעסערן אוואטאר, אבער די בעסערן פאנגט זיך אן פון ווי? ס'פאנגט זיך אן ווייל איך בין נישט גוט? אדער בעצם בין איך גוט, איך בין הייליג, איך וויל וואקסן נאך מער! נאך מער תורה, נאך מער אפגעהיטנקייט, נאך מער שמירת עיניים, נאך מער ליכטיגקייט, נאך מער הארץ, אוואדע! לאמיר זיין אמת'דיג, אויב איך בין נישט גוט איז עס א געצווינגענע עבודה, אויב ס'איז נאך מער איז עס שמחה, איז עס וואקסן, דאס איז הערליך, דאס איז הערליך, דאס איז פול מיט שמחה. די טעג פון אלול קומען בסייעתא דשמיא, און רבי חנינא זאגט דארט מיט די שמועס מיט רבי יוסי בן קיסמא די עיקר נקודה פון וואו האט זיך אלעס אנגעהויבן פון א קלייניגקייט, יעצט ווען די טעג פון אלול קומען האבן די הייליגע שפת אמת זאגט די פרשה פון כי סבא איז א הכנה צו דעם, נו אויב ס'איז א הכנה לאמיר געבן א קוק אריין וואו איז עס א הכנה, די תירוץ איז די ערשטע הכנה איז קומען בית המקדש, הגדתי היום לה' אלוקיך כבשי על הארץ, קענסט אויסרופן אז איך בין אנגעקומען! פון דעם רעד אויך! אונז האבן פריער געפרעגט וואס דארף מען רעדן אז ביסט אנגעקומען? אז דו ביסט דא! ווייל וויפיל פון אונז קענען זיין אויף א פלאץ און אונז כאפט מיר נישט אונז זעמער דארט? וויפיל פון אונז קענען, קודם פיזיש, וויפיל מאל קען מען זיין ביי א שמחה אדער ביי א ציון אדער ביי א ס מ ווייסט אפילו נישט מ'איז דארט, מ'איז דארט אבער מ'איז נישט עכט דארט. כל שכן בן בנו ווען א מענטש וואקסט, וויפיל מאל קען א מענטש וואקסן אבער ער כאפט אפילו נישט ער איז דארט? און אויף דעם קומט די פסוק, זאגט אין די נוסח, זאג עס ארויס פון דיין מויל כאטשיג, זאג, איך בין דא יעצט, איך בין אנגעקומען, כבשי על הארץ, געב א קוק וואו איך בין, און לאמיר זען צו אונז קען מיר עס זאגן אין אונזער עבודת השם, געב א קוק וואו איך בין, איך בין אנגעקומען, איך בין א טאטע, איך בין א ווייב, איך בין איך בין געווארן א בחור, איך בין געווארן, איך גיי יעצט אריין אין שיעור גדול, איך קום פון שיעור קטנה, איך קום פון, איך בין א נייע מציאות, א נייע זאך, קוק, זאג עס ארויס, באמערק עס, ווייל עמלק וויל נישט זאלסט עס באמערקן. איך וועל זאגן, אה, בצפון ביסטו יעצט דא, ביסט געגאנגען פון ישיבה קטנה צו גדולה, פון דא ביסט אריין היי סקול, גרויסע זאך, כ'מיין עפעס די זעלבע זאך, ס'המשך, ס'פליעט אזוי שנעל, כ'מיין ווייסט שוין, בקיצור יעצט ביסטו געגאנגען פון נישט זיין חתן גייט צו יא זיין חתן, אויך נאר א גרויסע חילוק, יא, די, כ'מיין די שטריימל, די שפיצן, די אלע זאכן דארף קלאפן, באט אויסער דעם, באמת נישט קיין גרויסע זאך. דאס וויל די יצר. אזוי אה איז עס דא מיר געוואקסן לעצטע וואך פון די וואך איז עפעס א גרויסע חילוק, יא נישט קיין גרויסע חילוק ווייל ס'איז אסאך ס'נאך דא צו טון, אה און און און זיי דיך מדמה צו רעכעל און שמעכעל צו אלע שכנים ארום וועסטו זעהן ס'איז טאקע נישט קיין גרויסע האט אלע מיני וועגן אבער א הייליגע איד. קוקט אריין אויף זיך אליין, ער קוקט אריין אין זיין אייגענע נשמה, זאגט רבונו של עולם שכוח, קוק ווי איך בין, מיט אלע שוועריקייטן און מיט אלע נסיונות, ווער קען דען נישט אויפמאכן די אויגן און זען, דא אזויפיל נסיונות ברחניות, בגשמיות, פיזיש, גייסטיש, אין יעדע מין סארט וועג! אף על פי כן זעמער אונז דא מיט אמונה, מיט בטחון, מיט שטארקייט, מיט קדושה, מיט אפגעהיטנקייט, ווייסט ווי שטאלץ א אידיש קינד דארף זיין? און דאס איז נישט קיין ש. פארקערט, פון די פלאץ לאמיר גיין וואקסן, פון די פלאץ לאמיר זיך ריקן, און פארקערט, אויב האב איך זיך געקענט מתגבר זיין אויף די אלע נסיונות ביז אהער, וואס איז אנגעגרייט פאר מיך, וויפיל נאך מען קען וואקסן, איז דאך אט איין לשער וערך, אבער מיט א שמחה, ווי שטייט טאקע אין די וואכעדיגע פרשה ושמחתו בכל הטוב, טאקע פון די מצוה ביכורים, לאמיר זיך מתבונן זיין, דער איד וואס ברענגט זיין ביכורים, וואס ברענגט ער דארט, זיין ריישות, ער ווייסט ניטאמאל די המשך, א איד קומט מיט א בעסקיט מיט זיינע פאר פייערעלעך דארט, ווי די גמרא לייגט אראפ, די ארעמע קען קומען מיט א מיט א ארעמע בעסקיט, ער קומט זיך מיט זיינע פירות, ס'איז ערשט גוטצייטיג, ווער זאגט ס'איז די בעסטע, ווער זאגט די המשך פון די פעלד גייט וואקסן גוט, וואס ווייסטו וואס גייט זיין, דו ברענגסט עס, מ'קען מיינען, ווער ביסטו, ווער האט דיך אהער גערופן, יא די קומסט מיט דיינע פייערס, כ'האב שוין גע. נע נע נע נע נע, דער אייבישטער, אין רוחניות ארבעט עס נישט אזוי, דער אייבישטער ארבעט נישט אזוי, דער אייבישטער זאגט דיינע ערשטע פייערלעך, צו מיר איז די וועלט. דיינע ערשטע קבלות טובות, דיינע קליינע פעולות טובות, איז די וועלט. ברענג עס. ברענג עס אין בית המקדש, הגדת י היום לה' אלקיך, און זאג, כי וואס, היינט בין איך דא, כ'האב די אלע נקודות טובות, דאס איז מיין ראשית. כ'האב נאך א לאנגע וועג, כ'האב נאך א גאנצע פעלד וואס כ'דארף אקערן און אנזייען, איך דארף נאך די אלע זאכן טון, אבער ס'איז ראשית, כ'האב אנגעהויבן, דא בין איך! און ווען איך הער מיר דאס, און א איד כאפט אז דאס איז קדושה און דאס איז הייליגקייט, דאס איז די גרעסטע הכנה דאכט זיך, ממש די ריכטיגע הכנה צו די ימי הרחמים והרצון באמת, וואס שטייען ביים שוועל, זיך אנגארטלען מיט התחזקות און זאגן רבונו של עולם אט שטיי איך דא נאכאמאל, אבער איך שטיי דא מיט א פרישקייט און מיט א התגברות, דער יצר וויל איך זאל קומען מיט א צובראכנקייט, און אפשר וויל ער אפילו אריין רוקן אזוי פון אונטן די טיר א יאוש און א עצבות און א געפיל אזוי ווי הלוואי האלט מען שוין נאך די טעג. על כל פנים, כ'ווייס נישט פונקטליך ווי יעדער איז אויף יום טוב, סאו פון דעם ווענדט זיך פונקטליך, אבער אז מ'זאל האלטן שוין נאך די שווערע חלק, די שווערע אנגעצויגענע, אבער ווען א איד פארשטייט, איך קום נאכאמאל פאר מיין טאטן, איך קום נאכאמאל מאכן א חשבון הנפש ווי איך בין, אבער איך קום נישט ווי עפעס א. פארלוירענע מענטש וואס פאלט אריין דערין, איך מאך מיך באמת א חשבון קוק ווי איך בין געווען, קוק וויפיל כוחות, קוק וויפיל סייעתא דשמיא, קוק וויפיל ניסים ונפלאות, קוק מיין רייצ'עס, קוק מיינע פייערעלעך, ס'נישט קיין סאך, ס'נאר אביסל, אבער קוק, איך קום למעשה, איך בין דא, ס'נאך א יאר, איך בין געזונט און פריש בסייעתא דשמיא, מיט מיין משפחה און קינדערלעך, אדער מיט מיינע חברים, אדער מיט מיינע ידידים, אדער איינער וואס טרעפט זיך אליין, איז נאך גרעסער, כאטש איך בין געווען אליין אף א פי כן שטיי איך דא, רבונו של עולם איז דא עפעס גרעסער פון דעם? וויפיל כוחות נעמט עס אין די זמן וואס אונז לעבן מיר אז איינער וואס איז אליין זאל קומען און זיין דא, דאס אליין איז דאך א נס, און ער איז דא, ער וויל, ער זוכט התקשרות, אבער דארף אונז געבן א ליכטיגקייט און א נאנטשאפט און א בענקעניש, און דאס איז די נוסח וואס מיט ר' בער ווי די מעשר. ביי ווי די מעשה טרעפט מען לא העברתי מצותיך, שמעתי בקול ה' אלוקי, ועשיתי כל אשר ציוותני, איך האב געטון די בעסטע וואס איך קען, איך האב פרובירט, רבונו של עולם, און דאס איז די הכנה צו ראש השנה צו די אנדערע ווידוי, ווי די הייליגע שפת אמת זאגט, כי אין הכוונה שיספור איש ישרו, אוודאי קומט נישט דער מענטש זאגן, איך בין גוט, איך האב געטון די בעסטע וואס איך קען, ווי אונז האבן פריער געפרעגט, א איד קומט אבער און ער זאגט, רבונו של עולם, שכוח פארן מיך מזכה זיין, מיט אזויפיל גוטס, מיט אזויפיל גוטע נקודות, מיט אזויפיל וואקסן, מיט אזויפיל פייערלעך, ברוחניות איבער גשמיות, און יעצט שטיי איך פאר דיר הייליגער באשעפער, און אוודאי אין די המשך פון די פרשה טרעפט מען די תורה מאנט פון אין שטיקער, און אגב, אונז האבן שוין אסאך מאל געשמועסט פון דעם, אז זייער אסאך מאל מיינט מען אז די וועג פון. מקרב זיין אדער אדער מעורר זיין איינעם איז איז נאר מיט ליבשאפט. יא, ס'איז דא די עבודה, יא, נאר ליבשאפט די פארקערטע, מיט באמערקן גוט. אמאל האבן מענטשן זייער ליב ווען מען מאנט פון זיי, אבער איין זאך, זיי האבן נאר ליב צו ווערן געמאנט דורך איינער וואס זעט דער מענטש קודם, מיט ליבשאפט, אין אנדערע ווערטער, ער זעט קודם דעם מענטש, ער זעט זיין פאטענשאל, ער איז דא פאר אים, ער האט אים ליב, נאכדעם קען מען מאנען אויך ממש באופן שארפקייט, דאס איז אונזער וואכעדיגע פרשה, ס'פאנגט זיך אן מיט די מצוה פון ביקורים, שפעטער האמיר גאנץ שארפע דיבורים, די המשך פון די פרשה, אבער אמאל ווען מען לערנט די שארפקייט זעט עס עפעס אויס, ניין, די שארפקייט קומט נאך די מצוה פון ביקורים ווען א איד דערהערט אפילו אביסל איז חשוב און טייער, לעכטיג און זיס און הייליג, נקודות טובות. אז אמרו, דאס איז ממש די ליכטיגקייט! ווען א איד הערט דאס, נאכדעם זאגסטו אים, איך איך זע דיך, יעדע ברעקל איז געוואלדיג, יעצט לאמיר שמועסן וואו מען דארף נאך גיין, הערליך! נישט קיין פראבלעם. אבער ווען א מענטש פאנגט אן שמועסן וואו ער דארף נאך גיין, ווען ער פארגעסט אז ער איז שוין יעצט חשוב, פאנגט ער אן שפירן ס'איז צופיל, דארט ווערט דארט ווערן אלע פראבלעמען. די תורה הקדושה, דער רבונו של עולם בעט זיך, און וואו איז דא מער א משל אויף דעם ווי די פייערלעך? וואס וואס וואס ברענגט די עני? עפעס אפאר אפאר טרויבעלעך? מיין וויפיל כ'מיין וואס ברענגסטו דא? ווער דארף עס? כ'מיין ממש א. די תירוץ איז די רבונו של עולם זאגט איך דארף עס, די כהן דארף עס, הייליגקייט קדושה דארף עס. אזוי ממש ווי די גמרא. דיין פאר פרוטות ל ע פורים איינער געקומען כ'האב אים געגעבן א גוט ווארט כ'האב אים געגעבן א פרוטה. דאס געדענקסטו שוין נישט הא? דער יצר מאכט זיכער נאר די מעשה, די אנדערע מעשה פורים געדענקסט ווען ער האט געשריגן האט דיך באליידיגט האסט אים צוריקגעזאגט? יענע מעשה וועט מען געדענקן פאר פינף יאר. די אלע טויזענטער שמייכלער וואס דו האסט געבן פאר א איד, און די גוטע ווערטער, און די חיזוק, און די צדקה, וויפיל מאל האסטו נישט געהאט קיין געדולד און קיין כוחות, האסט יא אויפגעמאכט די טיר, האסט אים יא אריינגענומען, וויפיל מאל האסטו נישט געהאט קיין כח צו גיין צום שיעור, לערנען ביי די, זיך מתגבר געווען איינמאל און נאכאמאל, און געגאנגען מיט א פרישקייט, קודש קדשים ממש! דאס איז א אידיש קינד. און ווען אונז גיימער מיט דעם אריין, די המשך פון די פרשה אגב שטייט תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה בטוב לבב שטייט דאך פון אזויפיל ספרים הקדושים אז די עונש וואס אידישע קינדער האבן באקומען אז זיי האבן זיך נישט געפרייט מיט די מצוות יא נאך נאך די תוכחה אין די וואכעדיגע פרשה שטייט דאך ממש דער פסוק ס'האט געפעלט שמחה של מצוה שמחה אז איך בין זוכה צו טוהן מצוות שמחה אז איך בין לעכטיג איך בין גוט פון דארט לאמיר גיין איבערקוקן און זאגן די אנדערע ווידיא. סאו יעצט האמיר דריי ווידעאס, יעצט האמיר א ווידעא פון ביכורים, הגדתי, די ערשטע מצוה, די צווייטע ווידעא איז ווידעא מעשרות, עשיתי כל אשר ציוויתני, און דערנאך גייט מען אריין די ווידעא פון די קומענדיגע טעג, רבונו של עולם, כ'האב געמאכט א טעות, ס'דא זאכן וואס מ'גייט טון אנדערש, מ'גייט מקבל זיין אנדערש, מ'גייט זיך רוקן מער, מ'גייט נענטער ווערן צום אייבערשטן, אשר ואני ה' אלקיך ונשיבו. די עבודה, זיך אזא שמחה'דיגע עבודה, לכי איכא לי משמע לן, אויף דעם גייט קומען ראש השנה, ווי די נביא זאגט, גייטס, פרייטס ענק מיט שמחה און אגב ביי די מצוה פון בקירים וואס איז מחטא בכל הטוב, אין סוף פרשה, פריי דיך! שמחה איז נאר דא ווען א מענטש זעהט זיינע נקודות טובות, ער באמערקט ווי ער וואקסט, און דאס וויל די יצה ר אראפנעמען, די יצה ר וויל אייביג זאגן, באמערק אז די בחינה האלט נאך ביי א דרײַ און זיבעציק נישט ביי קיין הונדרעט, פאוקוס אויף עס, ברענג עס ארויס איינמאל און נאכאמאל ביז וועסט צוברעכן יעדן איינעם ארום דיר. פון די אנדערע זייט, די חכם פארשטייט, ווי האבן מיר אונז אנגעהויבן? מ'האט אנגעהויבן ביי א זיבן און דרײַסיק, יעצט האלט מען ביי א דרײַ און זיבעציק, מ'איז געשטיגן מיט זעקס און דרײַסיק נקודות, הערליך! און דאס זאגט אז א א האמער געקענט שטייגן זעקס און דרײַסיק וועט מען שטייגן מעטש שוין ביז א הונדרעט. אבער דער יצר זאגט קוק נישט דארט, לאמיר נאר קוקן וואס פעלט, ביי די גלעזלעך טוט ער די זעלבע זאך יא, ער מאכט אייביג קוקן וואס פעלט פונעם גלעזל, נישט אז ס'איז דא א גלעזל, קודם דאס אז ס'איז דא א גלעזל איז שוין א זאך, און אז די גלעזל האט אביסל איז שוין אויך א זאך, אבער דאס וויל ער, ער וויל אונז אראפברענגען, זאל דער אייבערשטער אונז העלפן, זאל מען זוכה זיין די קומענדיגע טעג מאכן א ריכטיגע הכנה מיט פרישקייט און מיט חיזוק און מיט התחזקות, זיך נישט לאזן פון עמלק. אנערקענען אז מיין קליינע פייער יא, ס'קען זיין אז די וועלט איז אפילו נישט אינטערעסאנט, וואס ברענג איך פאר פייער, אה, ברענג עפעס א גרויסע זאך, טו עפעס א, נאנאנאנאנא, מיין קליינע טרויבעלע, מיין איין גוט ווארט, מיין איין שמירת עניים, מיין איין שמירת המחשבה, מיין גלעט אויפן בעקל פאר א קינד, מיין ביסל מער דא זיין, אהיים קומען פופצן מינוט פריער, גיין צו מיין חברותא נאך אפאר מינוט, נאך אביסל לימוד התורה, נאך אביסל התחזקות, נאך אביסל. קלייניקייטן! קלייניקייטן! איינער האט מיר געטון אזא טייערע ווארט, מען זעט אז יעצט אין די קומענדיגע טעג שטייט אין עשרת ימי תשובה, אפילו א מענטש וואס עסט, די ברויט זאל זיין געבאקן אנדערש, יא געבאקן דורך א איד, האט ער מיר געטון א מורא'דיגע זאך, אזוי איז די הלכה, ווערט עס געברענגט, זאגט ער ביסט אזא קלייניקייט, ווען עס קומט עשרת ימי תשובה, די, די פארקערט, דאס איז די גאנצע עבודה, די, די מוסר השכל איז, דיין ברויט זאל זיין אנדערש, עפעס א קליינע שינוי! דאס איז תשובה. און ווי מער אונז נעמער אריין, איך האב אמאל געהערט פון א איד, אונז האבן שוין אויך איבער געזאגט, האט ער געזאגט אז עס קומט די אלע גרויסע טעג און א מענטש מאכט זיך אסאך קבלות, דער גוטע הפלא'דיגע זאך, זאגט ער, ער איז געגאנגען פרעגן אמאל זיין רעבן וואס זאל זיין זיין קבלה, האט ער געזאגט פון וואס דיין קבלה איז זאלסטו אראפ נעמען א צענטל, און פון דעם אויך א צענטל, און יענץ זאלסטו מקיים זיין. אין אנדערע ווערטער, דער יצר דער איז אויך א מאלייק, ער וויל, ער זאגט פאר א מענטש ריזיגע השגות און גרויסע נומבערס, נעם דיך אונטער, און און ממילא וויל ער נמשל מייחן זיין, און ממילא עסט עס נישט איינהאלטן, וועל איך דיך זאגן, הע הע, זעהסט אז דו קענסט נישט, און ממילא אז דו קענסט נישט, די גאנצע זאך פאלט צאם. ניין! עפעס א קליינע קבלה טובה, איין ביסל מער מחשבה, אביסל מער שמירת הלשון, אביסל מער לימוד התורה, אביסל מער תפילה, איין שטיקל אין דאווענען, די שטיקל גיי איך מכוון זיין, איין ביסל מער לערנען, איין ביסל מער זיין איבערגעגעבן צו די קינדערלעך און צו די נאנטע חברים, קליינע זאכן. פאר איך הייב אויף די טעלעפאן פאר די מענטש כאפ איך א גוטע אטעם, איך גיי פרובירן אביסעלע מער רופן מיין טאטע מאמע, פשוט מקיים זיין, כאפן א אטעם און רופן מיין טאטע מאמע, קיינער איז נישט אינמיטן צו פארגעסן, עפעס, קלייניקייטן. די איין קלייניקייט, דאס איז די מצוה פון ביכורים, די אייבערשטער ברענג עס, ברענג עס, ברענג עס ביזן בית המקדש אריין, ממש ביזן בית המקדש אריין, ביז אונזער בית המקדש אריין, ברענג עס אהין, ברענג עס אהין, און דאס איז די גרעסטע זאך, און דאס איז די גרעסטע וועג ווי מען האלט מלחמה מיט עמלק, מען דערשטיקט אים ממש, מען זאגט אים דו גייסט מיך נישט אראפברענגען פאר קיין שום פרייז, איך בין נאכנישט ווי איך דארף זיין, איך ווייס, איך ווייס עס זייער קלאר, איך האב א גרויסע שאיפות, גרויסע עבודות, גרויסע קבלות טובות, אמת. אבער איך וויל עס טון בהדרגה, און מיט חכמה און מיט רואיגקייט און מיט ישוב הדעת, און איך גיי בשעת מעשה געדענקן וויפיל איך הייליג איך בין און וויפיל איך בין שוין געוואקסן, און בעזר השם דעמאלטס וועט מען פלוצלינג זוכה זיין צו באמערקן די אינערליכע שמחה וואס ליגט אין א איד, אז איך בין זוכה, אשרינו מה טוב חלקינו, צו זיין א איד פשוט, פשט, איך וועל זיין בשמחה פון יעדע קלענסטע מצוה, און פלוצלינג ווערט א מענטש צופרידן מיט אביסל. ווייל ער זעט דעם גרויסן בילד און ער זעט למעשה איך ריק זיך, איך בין אויף א וועג, איך בין אויף א מהלך, און פלוצלינג אפילו ער זעט נאכנישט ביי יענעם, אויף די ווייב, אויף די מאן, די שונאים וואס ער ווארט צו זען אלעס זאל זיך טוישן, ער באמערקט אבער איין נקודה טובה, נאך א נקודה טובה, אינטערעסאנט איז אז די נקודה טובה איז אביסל געוואקסן, און די נקודה טובה וואקסט נאך אביסל, און פלוצלינג זעט מען א גרויסן בוים, פלוצלינג באמערקט מען דא איז ארויסגעוואקסן א עובד השם, א ליכטיגע אידיש קינד בסייעתא דשמיא, זאל אייבערשטער העלפן עס מ'זאל קענען ריכטיג גרייטן אריינגיין אין די קומענדיגע טעג מיט שמחה און מיט פרייליכקייט עד הנזכר וואס צו וואס אונז ווארטן שוין אזוי לאנג בביאת מלך המשיח במהרה בימינו אמן ואמן.